Mir schalten an dësem Journal op de Kongress vun de Gréngen. Et steet elo fest, d'Sam Tanson geet fir déi Gréng als Spëtzekandidatin mat an d'Wahlen a wäert also géint hir aktuell Koalitiounspartner Xavier Bëttel, DP, a Paulette Lenert, LSAP, untrieden an och géint den CSV-Spëtzekandidat Luc Frieden. Um ausseruerdentlech Nationalkongress vun déi Gréng a Clausen ass fir eis d'Raphaëlle Dickes. Jo Raphaëlle, gudden Owend. Wéi grouss war d'Zoustëmmung dann den Owend fir d'Sam Tanson?
Jo gudden Owend Mariette, d'Sam Tanson gouf hei viru Minutten eestëmmeg als Spëtzekandidatin vun déi Gréng fir d'Chamberwalen hei an d'Course geschéckt. Et ass eng Première an der Geschicht vun der Partei. déi wuel nach ëmmer op duebel Spëtzen an de 4 Bezierker sëtzt, awer eben eng éischte Kéier eng national Spëtzekandidatin an d'Wahle schéckt. An dës Spëtzekandidatin Sam Tanson ass och bei eis. Gudden Owend a Felicitatioun. Gudden Owend, merci.
Firwat elo d'Decisioun vun Ärer Partei fir elo op eng Spëtzekandidatur ze setzen? Majo, mir sinn elo zënter 10 Joer an der Regierung, hu Verantwortung ëmmer geholl fir dëst Land an an deem Sënn ass et u sech och näischt Anormales, dass mer nach weider nach méi Verantwortung wëllen iwwerhuelen an dass mer och wéi aner Parteien och eben eng eenzeg Spëtzekandidatur elo hei festgehalen hunn. Gitt Der dann och mat der Ambitioun an dës Wale fir eventuell Premier ze ginn? Ech gi mat där Ambitioun an d'Walen, dat ze maachen, deen Optrag ze erfëllen, deen ech vum Wieler kréien. An dat decidéiert sech dann de Moment vun de Walen a vun de politesche Konstellatiounen, déi aus der Urn erauskommen. 2018 waren déi Gréng jo déi grouss Walgewënner. Déi lescht Sonndesfroen, déi weisen éischter eng Tendenz e bëssen no ënnen. Zuchpäerd wéi de Roberto Traversini, d'Carole Dieschbourg sinn net méi dobäi. Wéi grouss ass den Drock, deen elo op Äre Schëlleren hei laascht, fir op d'mannst de Status quo ze erhalen oder am beschten nach méi? Ech spieren dat net als Drock. Dat ass fir mech eng Erausfuerderung an ech weess och, datt ech dat net eleng muss maachen. Mir sinn eng Ekipp, mir sinn eng Partei vun Teamplayer, wou mer nach ëmmer, a mir hu wuel e puer ganz wichteg Persounen net méi mat op der Lëscht par rapport zu 2018, mee mir hunn awer dofir Ganz vill nei engagéiert Gesiichter an och Deputéierten, déi sech iwwert déi lescht 5 Joer an der Chamber net nëmmen en Numm gemaach hunn, mee och hir Fra an hire Mann stoungen. Duerfir mengen ech, dass mer dat, dass mer ganz gutt opgestallt sinn, fir dat zesummen unzegoen. Vläicht ganz kuerz an zwee Sätz, Firwat sollen d'Leit dann déi gréng wielen? Majo, mir sinn an engem Ëmfeld vu ganz vill Erausfuerderunge vu multinationale Krisen. An déi wichtegst Erausfuerderung vu menger Generatioun ass definitiv de Klima. An ech sinn der Meenung, dass mer, Klima a sozial Gerechtegkeet absolut mussen a kënnen beienee bréngen an eist Land zum Klimachampion maachen. An duerfir brauch et déi gréng. D'Logementskris gëtt e grousst Wahlkampfthema. Dat kritt een elo scho mat. Et ass eng Kris, déi sech schonn zai Joren ugedeit huet. De grénge Logementsminister Henri Kox krut dës Kris och net ofgewennt. En huet e ganz ëmstriddent Loyersgesetz elo erausbruecht. Et koum ze spéit, soen déi eng. Da gëtt och gesot, jo déi streng Ëmweltoploen, ënner anerem och e Ressort vun déi Gréng, déi géifen d'Bauprojeten extrem an d'Längt zéien. Wéi wëllt Der de Wieler erklären, datt déi Gréng awer wierklech Solutiounen fir dës Problemer am Land hunn? Den Henri Kox ass dee Wunnengsbauminister, dee wierklech eng Offensiv gestart huet fir de Wunnengsbau. Et ass kee Problem, deen eréischt déi lescht puer Joer entstanen ass, mee dee sech iwwer Joerzéngte gebilt huet. An ech fannen et och wierklech net gesond an deem Joerhonnert, wou mer wierklech d'Joerhonnert vun der Klimanout sinn a vun der Wunnengsnout, déi zwee géinteneen auszespillen. Mir mussen op deenen zwee Plateauen zesummen agéieren an dat ass absolut méiglech. Mir hunn nach vill Potenzial zu Lëtzebuerg fir ze bauen. Mir kënnen dat maachen, andeem mer trotzdeem d'Biodiversitéit erhalen an och de Charakter vun eisen Dierfer. Wa mer elo no vir kucken, no Koalitiounen, méiglech Koalitiounen denken, ass Blo-Rout do nach ëmmer de preferéierte Koalitiounspartner? Mir schaffen extrem gutt mateneen, mee mir ginn oppen an dës Wahlen an et ass réischt no de Wahlen, nom Wahlausgang, wou sech wäert decidéieren, wéi eng Koalitioun hei méiglech ass. An dat decidéiere mer op Basis vun de Programmer an op Basis dovunner, wie bereet ass, wéi eng Verantwortung a wéi eng Défië wéi unzegoen. Dat heescht, eng CSV-Koalitioun mam Luc Frieden un der Spëtzt ass fir Iech net ausgeschloss? Ech schléisse keng Koalitioun mat enger demokratescher Partei aus. Villmools Merci fir dës Explikatiounen, Sam Tanson. An domadder, Mariette, gi mer dann zréck vu Clausen bei dech an de Studio op de Kierchbierg. Merci dem Raphaël Dickes also mat dëse ganz aktuellen Informatiounen vum Nationalkongress vun de Gréngen.